Сара сыгынньах кэлэн, сур күүдээх курдук тоҥон өлүөхпүтүн ким быыһаабытай? Саха дьахтара. Кини өркөн өйө, дуулаҕа тулуура, олоххо дьулуура, уоттаах таптала, сылаас сымнаҕас илиитэ, уһулуччулаах сатабыла, модун санаата. Бороҥ урааҥхай сир сирэйиттэн симэлийбэтин туһугар сүүрбэччэлии оҕону төрөтөн, бүөбэйдээн, иитэн-аһатан атахтарыгар туруоран, бокоро кырдьыбыт оҕонньоттору, эмээхситтэри көрөн-истэн, хотон муҥунан сүөһүнү аһы бэрийэн, дьиэтээҕи дьонун кэтэр, утуйар таҥаһын барытын илигинэн тигэн, бэрийэн, биирдэ олорон турбакка, сынньаммакка олох олороохтообута диэн мандар уус сүгүрүйэ-махтайа бэлиэтиир. Күн бүгүҥҥэ диэри саха иистэнньэн дьахталларын үлэлэрэ дьону-сэргэни сөхтөрөллөр. Ол курдук саха төрүт ииһин үйэтитэргэ утумнаахтык үлэлэһэр Изабелла Элякова өр сылларга иитиэхтии сылдьыбыт ыра баҕа санаата олоххо киирэн Таатта улууһугар саха төрүт таҥаһа тигилиннэ. Иис умсугутуулаах үлэтигэр сүрэхтэрин туттарбыт Марфа Сидорова кыыһынаан Алена Леонтьевалыын икки сыл кэриҥэ сүҥкэн үлэни оҥорбуттар. Бу түҥ былыр нуучча кэлиэн иннинэ уон төрдүс уон бэһис үйэтээҕи сүктэр кыыс таҥаһа. Саха уонна француз учуонайдара Чурапчы Болтоҥотун сиригэр археологическай чинчийии оҥорбуттарын түмүгүнэн көстүбүт. Мандар Уус бу үлэҕэ быһаччы кыттыбыт, көрбүт-истибит киһи буолар. Болтоҥо ааттаах-суоллаах баайын суос-соҕотох аһыылаах кыыһын көмүүтэ буолар. Бу туһунан үйэлэри уҥуордаан, уостан уоска бэриллэн кэлбит үһүйээн күн бүгүҥҥэ диэри кэпсэнэр. Бу
Байки үйэ үһүйээн этэринэн үс уоллаах Биир соҕотох мааны кыыстаах, саамай кыра оҕоҕо сүрэҕинээҕи оҕото эбит. Кыыс уон биэһин туолан киниэхэ анаан мааны таҥаһы-сабытыгар киниэхэ анаан бу ыал буолар күндү малын-халын тэрийэн эрэр кэмнэрэ. Ол кэмҥэ бу кыйы уонна Болтоҕо үрдээх былыр-былыргаттан бииргэ алтыһан олорбут нэһилиэктэр бу кыыс сиппитингэ ситэн олордоҕуна биирдэ ол этэргэ ылыгыдьык биир баай атыыһыт киһи кэргэнэ өлөн огдообо хаалан кэргэн кэпсэтэ кэлэр. Уонна бу киһи сөбүлээн кинини баай киһи буолла дии. Баай баайыгы таханыылаһар буолла дии. Иннигинэн бу баайтан кыыһын дьэ көдьүүн диэн истэр буолар. Оны кыыс баар диэн, хиппи-хоп кыыс баар диэн. Оны бу кэргэ кэпсэйин ааттан кэлбитин дэ ыал аҕалара буолаларын быһыытынан илии тутуһа кэпсэтиэн бэйэлэр. Итиэн баай дьоннор. Эптиэ. Инни гынаннар бу кыыстан бу кинилэр кыыс ийэтиттэн даҕаны ыйытыы диэн оһх Иккилиһи бэйэлэрэ охсуһаллар, Кыһын дьылҕатын быһааран билэр. Утарылаптарын иннигэр хайыахтара баарай? Итиннэ гынаннар күһүн хаар түбүүтүн саҕанар. Бидэ кыыстара суох буолан. Үтэ аҕалар. Дьэ, киһирэ буоллар айманнаҕа, эр киһи хайалыы баран көрүн диэн хоруодах биэрэр. Ол да буоллар өрүдээхтэр хос сохторуттан булан ылаллар эбит. Туохтан аһа улахан аһыынан кинини көмөллөр эти. Оны тугу таҥарбыттарын тонна биллибэт буолла дии этиллибэт. Оны ти прозусучунайдара кэлэннэр баала баалайбыс попоп көмөтүнэн де хостон таһараннар, таҥаһын-сабын туохтаан устан кинини анаан-минээн дьэ улаханнык дириҥир чинчийэн барбыттара. Үһүс өнөрдөрү бу кыттыспыттара. Үрдээ дьикти баҕайы олох үрдээ үчүгэй тик үлэлээбиттэрэ. Ол гынан баран мин биир утарылаһардаахпын. Тоҕо диэтэххэ, Кинилэр утаҕан дииллэр. Төрүт утаҕан буолбатах. Уон биэстээх оҕо хантан эрэ утаҕан буолуо. Эттиити биирэ. Иккиһинэн буоллаҕына, бу кини кэлгиллибит быатын ким даҕаны ыйтан көрбөтөх. Кэлгиллибит быатын. Бу үрдэ дьикти баҕайы. Ол кини ыйаммыт быатын Өрүтэ бэйэтэ тииби быатына кэлгийбиттэр. Хараҕын буоллаана тирии тормоҕуна хачча курдук хабуураллар. Аны буоллаана саамай туга дьиктитэ сиэҕин кинилэр бүүрэ тигэммиспиттэр. Ол буоллаана бу бэйэтин туох быһыытынан итэҕэл быһыытынан кини тахсан бу айыыларын аймахтарыгар туома куһаҕаны оҥорботун диэннэр барытын хабан уонна бүөлээммин сүттэр бэйэтин бурдук иккитэ удьутуохтаах быатын түһэрэммин сүттэр бу туга дьиктитэ онно этэр ол быата буоллаҕына үтэ дьикти баҕайы дьэ билигин ханаан көрдөххүтүнэ биир ханнык быта көчүөһүр халыҥнаах тириилээх туох кыыл баарый биһиэхэ Уох буоллаадьа, хантан кыйылыйаҕай? Бэкэлээтээдэ түөрт миллиметр халыҥнаах оҕус тириитэ эрэ баар. Ээ, түөрт эрэ миллиметр халыҥ. Ону онтуттан атын ону буоллаан аны быалара түөрт кырыылаах. Тэттэрэн ылыыт. Тирииттэн туох буолбатах. Өрүү-хатыы туох буолбатах, олох атын эттиэ. Инньэ гынан оннун наһаа муодаргыыбын. Онтубут буоллаана Вити можешь дуу кииту тириитэрэ оннук буолар кыахтаах. Уонна атын оннук тириилээх туох да суох. Онон буоллаан төбө оҕуруохаһыт бу тоҥустары кытта, эбэтэр чукчулары кытта Туох да сүрдээх бу онно быатыгар тиийэ эргинэр буоллахтарына, эргиэн бөҕө баар кэмнэрэ. Биһиэхэ мантан тимири ичэллэр, сүгэни быһаҕы алтан иһиттэри хомуоһу аҥаратан буоллаҕына дии бу быа туһах күндү түүлээх айым бөҕөнү бэйэлэрэ курдук эргинсэннэр Ээ, кирсэнэ. Ханна кырса кырса кэлбэт буолар. Тоҕо эрэ кырса э, түүлээхтээхиттэн бар буолар эптиэн. Онон буолланы бу бу кыыс таҥаһыгар ити бу чукча холобур туга э, быата кытта бу көбүүтүгэр баар эбит буоллаҕына тугу арааһын хаһыт. Ону толкуйдуохха наада. Киһи биһи Ньуучча кэлиэн иннинэ саха олох манна сүттээх туохтук хайдылаахтык олорбут эбит. Кэнник эргинэн.
Эргинэн урбанан атыытыр былыргаттан баалар. Ол ньуучча кэлбитин гына атыытыр баара диэн буолбатах. Атыыт эргимсик буотун былыр былыргаттан хаха бии саамай бу бэйэтэ олоҕун Биир сүрүн үлэтэ ити. Эбит. оҥостуу.
Була-була кэттэн.
Аттынааҕы омуктары кытта урук биһиги иннибитинэн кэлбит омуктары кытта, ол аата бу тундараны э, тундара олохтоох омуктары кытта уонна бу э, Чукокка эҥэтээҕи омуктары кытта ону кытта э, бу Охотскай муора кытылынааҕы омуктары кытта, ол кинилэр табаардарын кытта куруук эргинэ олорбуттар эбит. Олорбуттар эбит. Бу Люча кэлин быдан инниттэн. Ол иһин Хүрдэх биһи ойуурдары бичикпитигэр даҕаны хотугу олохтоох омуктар ойуулара уонна бу муора кытыытынааҕы омуктар ойуулара Хүрдээх үгүстүк көстөллөр эбит. Били өйгөтөрбө кэлиэхтэрин быдан инниттэн маннааҕы культуралар бары оҕуруолаах эбиттэр. Ол аата түүлээҕинэн эргийэн, эргиэн диэн букатын түҥ былыргаттан бу Кытайдарын холобур солко оһуола диэн баар. Бу солко оһуола бу Приморьенан, Амырынан, ону кытта бу Байкөл аттынан, бу Кээхтэйин курдук дойдуларынан түҥ былыргаттан эргиэннэр бараллар эбти. Ол наугуна такаасан турар ити эбии буолбатах. Ити атыы кииннэрэ оҕуруону дьэ аҕалан анаан бу дойдуга эргинэр табаардара ол буолаллар эттэ дьэ ону буолааны мин туохпунан санаабынан бэйэм санаабынан хахалар аан бастаан сии-бии хайдах диэбитин диһэр баҕар бу тохсус онус үйэ буоллун уон биирис үйэ буоллун сиэн-биир сахалар манна түүр омук быһыытынан сиэн-биир кинилэр соҕурууттан кэлэллэр хайатын орук эрдэ кэлиэҕэ орук хойут кэлиэҕэ эттиэн сиэн-биир манна адьас манна олохтоох омуу кытта булкуһан эрэ баран олохтоохпун диэхпин сөп. Мин кэлэр даҕаны буккуспутан барабын. Оҕолонон, урууланан, дьиэлэрин оттонон, олохтонон бары киирэн барабын. Оччотугар буоллаҕына, мин бу дойду олохтоох омуктар культураларыгар һыстан киирэн барабын. Кинилэр элбэхтэр, бэйэҕэ айахпыт кэлээччи ин-биир эн баҕарбатаҕын үрдүнэн бэйэ таҥаһы-сабыы дьириэн бүтүө оччоҕуна бу олохтоох культураны кытта алтыһыы баар наһаа күүскэ алтыһыы баар ол ону олох мөккөөбү суох бу кыыс сири барахсан сүктэ барар таҥаһын эрдэ тикпиттэр. Эрдэ барбыттар, эрдэ тикпиттэр. Ити хақ культурата. Кыыс оҕо бу дьиктитэ баар кыыс оҕо ийэ буолар аналын толорор кыахха киирдэ диэннэр эдэртэн эттэ оҕо биэһин тулаатын кытта Киниэхэ анаан таҥас сап, ол-бу көмүһүн арааһын, бу сабын, тириитин имитэн оҥорон, түүлээҕин булан, эрдэттэн эрдэттэн тэриммитинэн бараахтыыллар эттэр. Бу киһи буолуу, ыал буолуу, дьон буолуу, оҕо төрөтүү Саха киһи анала уолуну тутуһан бэйэ хахалар тыыннаах хааллыбыт. Хахалар тыыннаары хаалара таһынан бэйэ тэнийэн ууһаан, элбээн син дьон төһөм аҕыйах кэлэн баран билигин халыҥ омук быһыытынан көстөр. Дьон атын омуктары ымсыга да көрөр орох түгэннэргэ курдук дьонноро омуктара буолан эрэбит диэн киэн туттабын эттэ. Ону дьэ бу бу таҕас мин саныахпар. Бу хаамый кырата түөсүчэ кыһыллаатигии билигин адьас бэйэбитигэр бу илэ бэйэтинэн кэлэн харахпытыгар Харахпытынан көрөрбүт бу биһиги дьолбут. Төрүт таҥаспыт тигиитигэр барыта уонтан тахса сиик араас көрүҥэ туттуллубут. Былыргылыы илиинэн аттарыллан, сирийиллэн тигиллибит. Бу таҥаска түҥ былыргы бүгүлэрбит өҥнөөх сабынан, оҕуруонан тигиилэрин сөҕө-махтайа көрөбүт. Итини тигэргэ Дьэ бириэмэ наада, кыах наада, харах үчүгэйи наада, түлүгэрдээх оҕоруохха, быысапкалыахха наада. Ону токуйдаан-токуйдаан баран истэннэ бытааттым истиниэн дьахталларыттан ким тигиэн сөбүйдиэмин төбөбүн үнтү сынньан сынньан баран бэйэм балтыбын аҕам

Мусеба таҥаһы тигиэҥ этэ дуу диэппэр кыһын уот хараҕа уоттана түспүтэ уонна улаана наһаа үчүгэй диэн дьэ үлэтэ тугун объема наһаа улаханын бастаан толкуйдаабата быһылаах этэ тигэбин диэбитэ тигиэхпин кичик наһаа баарбытым онтон сразу же оччолго этим билин пенсияҕа олорбуллаам дии кыыһым эмиэ пенсияҕа пенсияҕа хачытым мунньабы этин Ньанан хаччылаатым, ньанан куоракка киирдим уонна сразу же бу туохпун таҥаспын сарыыбын. Дьиҥнээх сырыы көрдөөн баран булбатахпыт. Эдьиим Изабелла Никитична хотунан иһилдьин эмиэ көрдөөбүт этэ да булбатах этэ ньанан чэ онно боҕодьулуу диэн темаҕа бу манбы туохтары ылбытым. Туох маҕаһыынскай да а так бы кинематографическая кожа сары сарыыга боҕуодьулуур диэн мин ылан тахсыбытым уонна эдьиийбэр көрдөрбүтүм бу туга бассар өҥө бассар дуу мантан атыны булбатым диэппин эдьиийим маһа бассыаҕа диэбит бастаан бэйэм тигэн аҕалаан испитим аны үлэлиибин кыым ылан билигэр ытыйар кыралаан иннэнэн дьиэҕэ олорор

Эбэлиир. Бу оҕуруотун булаан эмиэ костюм оҕуруотун бастаан эмиэ бэйэм анньан испитим, онтон Аленам алҕаабыта. Бүтээгин кини алҕаан бүтэрбитэ. Тириитин тииитин булаан тезизам биэрбитэ. Ону эмиэ буоту сипсиниэс туохтара аттарын ыыталлар бүтүн аттаах тириитин тигиллибит тахтар быысапкатын биһи толкуйдурбутугар буллаҕына үрдээх элбэхтик биһи компьютеры бир холбоон бараммын олох хас биирдитин үрдээх хас деталин барытын ырытыһар этибит бастаан ырытыһан көрбүппүтүн уоллана быысапката хайдах тигиллибитэ буолуой диэн ханнык тугунан сиигинэн хайдах тигиллибитэ буолуой кини били краска эрэ буолла компьютерный туох буоллаҕа диэһэп ону буоллаҕына Ол холболлоҕунна мин оруобуна икки сыллааҕыта аны Монголия баран сырыттым. Ону буоллаҕына кинилэр иһии-тии тугу наһыйдах былыргыттан олох сүүһүнэн сылларан арааттыннарынааҕы бусуккаларын илдьэ сылдьаллар эбит. Дьону көрөн бараммыт толкуйдаан-толкуйдаан бараммыт тугун манна кэлэммит ити эргиир төгүрүк ити ойуулар бэйэлэрэ маннык үчүгэй кэлдик ити

хайатыбыт онтон өйдөөх уһуннук тикпитэ былырыын бүтэрбитэ билигин ороҕун быйыл иитэрдэ онно баллаҕына оҕуруотугар игинигэр итиниэтигэр киэн көмөлөөн тигэллэр ити туох таҥаһын игинин быһыытын игинин хайдах буолуохтааҕын туох да иһигэр туох таҥастаах туохтаах иннэҕэ бүтүннүтэ ол документальный киинэҕэ бис бүтүннүтэ ыйылла сылдьар ол иһигэр бу баар этэ бу баар диэн барыта бурдук тугу тугу кэппиттэрэ барыта ыйдьар инэн онон ол били эскистэрэ бар болон ити таҥас ити саҕаламмыта Антон бу тимирин буллаҕына Федя чарингерийбитим. Феняны көрдөспүтүм маннык таҥас тигээт дьыбын ону тимириттэн иинэн хаалла дьэ оо синэн кыйаммыт имээри гынна диэммин аны Федям хата нааччыдык ылыммыта аны хайдааҕый тугуй диэбитигэр били эдьиийбиттэн эдьиийим биэрбит материала баар буоллаҕа дии ону баччакы ойуулаах баччакы размердаах эбит диэн онно түһүлүгэр баччакы устуука бу холобура биэс устуука киирдэ дии биэс тимир эчики тохтообут быыһыгар оҕуруолаах эбит диэн мин хацкаатын ыыппытым ону буфете оҥорон биэрбитэ онтон бу сыалдьабытыгар буоллаҕына эмиэ бэйэтин гиэнигэр суох этэ уол туохха французтар хайаабыттарыгар уруһуйугар суох этэ ону бу изабелланы тентивна америкаҕа бара сылдьан түһэрбит тугун сыалдьаларын тугуттан тигэ сылдьабыт бу Бэргэһэтин ийэ түүлээх буолуохтаах хайаан даҕаны ити туох тииҥэр өҕөтүнэн тииҥэр өҕөтүн булан тииҥэр өҕөтүнэн ити аттарыллан ити тигилиннэ биир бэргэһэ ол гынан баран ити бэргэһэ буоллаҕына дьэ биһи бэйэбит ити тоҥуста таҥастара тугу ойуута гынан баран сахаларга онно сапкинигэтигэр ити эмиэ баар сахалар кэппиттэр эбит диэн кэтэһидибиттэр итинниги ол гынан баран арыый да бу чугастааҕы үйэ уон сэттэ сүүс. Онтон анараа туох буоллаҕына, ойуута бэргэһэтэ буоллаҕына, олох мээнэ көннөрү түүлээх буодьулаах, түүлээх истээх бэргэһэ эбит. Онтон дьэ тэрбэстэригэр киирэбит. Уллуҥа Тимараны итин аһарбытын курдук отугар дьиннээх ондокентальнай каадырдарыгар олох уллаһыҥ уллаһыҥ Былагылы боростуй этэрбэс-этэрбэс курдук. Онтон ойуулуулларыгар буоллаҕына индиистэр макасиналарын курдук оҥорон таһаарбыттар. Онтон это художник ол оҥорон таһаарбыта туру эскизтээбитэ бары ара атыннаах буолуо. Аны Үтүчэл хайдах барынан туохха тигиллибит туһунан тиэхтээхпит уонна былыргылыы хайа анньан тигии туһунан уллуҥа ити хапкалыҥ тириннэн хайанньан тигиллиэхтээх уллуҥа ити миһүрдээх сулуоснай улахан туох уле ити хидине хайа анньан тигиини миниемитанна Николаевна Акимова

Пожалуйста, хайдах тиэвни бэлэм биэрин да диэппин. Сразу бы карикатын быһан биэрбитэ. Онтон хайа анньыыны билбэппин диэбиппэр, маннык-маннык каналлар диэн көрдөрөн биэрбитэ. Уонна буоллаҕына, этэрбэс буолан баран, этэрбэһэ хайдах туллахайды, уох хочохой баҕайы кэйтири этэрбэһэ хайдах кэтэн барыаҕай. Киһигэтэ сылдьаҕай, ол иһин баланы иһигэр хайан даҕаны оттон биһиги хаппыгыны тулламайды кэттэхпитинэ, оттон атаҕын сразу тоҥмутунан барар, оннуттан уютная да хуах бэйэҕин чох сылдьыбын дии ол иһин баллаана хаятпыт хаятыбыт ити иһигэр кэнчэ оннугар кэтиллэр иккис хос этэрбэс олох туох чараас сарыыттан тигиллэр эбэтэр кини оттон тириҥсэ буолан хаалар этэрбэс кэтэрдиллиэхтээх. Ол ону уоланы оһуордаан иһиннээн ол этэрбэһи биһиги бэйэбит Хадайбын музейыгар өтөрдөөҕүт уонча сыллааҕыта итэ ту уонча сыл буолбут эбит аҕа. Уонча сыллааҕыта ити этэрбэс эскиһин эскиһи буолуо да этэрбэһи бэйэтин көрбүтүм мин. Онно то ол кэннэ наводнение иһин кэнниттэн түһэрдубутун билбэтим онно кэнники ыйыта сылдьыбыппын олох плачевнай состояниелаах быһыылаах Этэ оччолорго даҕаны ботун түнүгү олох былыргы туох. Иһигэр былаананы этэрбэс кыһыҥҥы кэмҥэ таҥаһа түүлээх, отчут түүлүккү тотох баара барыта бысгылдьыта үөдүнэ барыта баар. Ол аата буоллааны киниэхэҕэ хаама киһи харыстанара атаҕа булуохтаах, ол иһин баллаҕана кулукатына эмиэ оҥордубут. Сарыынан сарыга сириллибит туохха сириллибит туох тииҥ өрөҕөтүнэн. Ити туга ити түүлээх кырыһыннара үрдээх бутах ый байке түүлээх кырыһыннарын аттаран буотун сантыбыр киһилиитинери илиири туохтаах кэтиттээх түүлээҕи бүтүннүүтүн аттаран бартын түүтүн түүтүгэр төбөһүннэрин сөп төбөһүннэрин биир маннык сыалай түүттэн кэлим түүттэн оҥоһуллубут курдук тириттэн оҥоһуллубут курдук Ону бүтүннүүтүн сахалыы илиинэн бүтүннүүтүн таҥаска сирийэн оҥорубум Арпама Афанасьевна. Үрүҥ хара ииһи бүтүннүүтүн тэҥинэн тэҥҥэ тутан тэгэригэр итимин кыһаллаһатыбын. Оннук тэҥинэн бүтүннүүтүн тэгэр истэнньэн республика олохтор бахха баттаналлаллар, кыдьаҕас истэнньэннэр биллэн турар бааллар, оннуктуну үрүҥ хара иистэнити, үрүҥ иистэн оҕурууну

издэнньэн саамай үрдүк мастарыстыбата диэн бэйэм сыаналыыбын. Оттон дьон бу таҥаһы көрөн сэҥээриэхтэрэ дии саныыбын. Мин бэйэм буоллаҕына баҕам диэн оттон бу ойуулары аныгы таҥаска түһэрбит киһи диэн баар бу вышивканы. Хайдары аныгылыы оҕус билигин оттон үйэбит уларыйдаҕа дии бу уон алтыс уон бэһис уон бэһис үйэ бүтүүтэ уон алтыс үйэ хаалымта диэн ылыктыллар дии. Ону манныктаах хаалан хаалбакка ол кэцэгэтитэ этэллэрин кудуммун хоппобор да ханна да хаалан хаалбакка бу вышивкалары эмиэ атын таҥаска туттаммын таһаарбыт киһи аныгы ылыы таҥаска таһаарбыт киһи диэн баҕалаахпын. Оннуттан традиционнай ииһи өссө даҕаны э билбэппин-көрбөппүн билэн-көрөн аныгылыы тохторго миэкиллэммит киһинэн баҕалаахпын Бу курдук төрүт культурабытын, историябытын умнубакка, сүтэрэн кэбиспэккэ, кэлэр көлүөнэҕэ тиэрдэр ытык иэспитин иистэнньэҥнэрбит барахсаттар ис сүрэхтэриттэн ылынан толордулар, төрүт таҥаспытын үйэтиттилэр.